א גוטן ערב שבת טייערע חברים שבת פרשת וישלח. די וואך האב איך געטון אנדערש ווי געווענליך אנשטאטס איך זאל זאגן מיין געדאנק האב איך געבעטן מענטשן זאלן מיך שרייבן וואס קוועטשט, וואס וואלט מען געוואלט אז איך זאל אויסשמועסן און קלארשטעלן אין מיין וואכנטליכן מעסעדזש. ס'איז געקומען אפאר אינטערעסאנטע הערות וואס מענטשן האבן געטראכט אז ס'וואלט געווען אינטערעסאנט אז איך זאל דיסקאסן. כ'האב באקומען אפאר פון די זעלבע זאך, מענטשן פרעגן.

פלעצער וואס טוט די מערסטע וויי, וואס איז די מערסטע קאנפיוזינג, וואס מענטשן געבן זיך נישט א עצה, זענען פלעצער וואס איז א פאראדאקס, א סתירה. איך האב געזען די חזון איש זאגט עס אין זיין ספר על אמונה בטחון. ס'איז טאקע אזוי. ווען מ'קען וועלן זאגן איין ענטפער, א עירוב איז דא, א איין ענטפער, א וואן ענסער, איז קלאר, א ענטפער, איין ענטפער איז דא. די פראבלעמען ווערן אייביג ווען ביידע זאכן זענען אמת, ביידע זייטן, ביידע ענטפערס, ביידע פארקערטע פאראדאקסן, ביידע עקסטרימס זענען אמת, טאטש אזוי למשל ווען מען קען ווען זאגן אז א מאן דארף קיינמאל נישט קערן צו מאכן בעסער די ווייב, אדער די ווייב דארף קיינמאל נישט קערן צו מאכן די מאן בעסער, טשעינדזש אים נישט, געב אויף פון אים מאכן בעסער, איז עס גלאטיג. ווען מען זאגט דעם פארקערט, ס'איז דיין תפקיד אים צו א גאנצע צייט מעורר זיין און מוסר'ן און מאכן ווערן בעסער, איז דאך אויכעט גאנץ פשוט, ווייל אפילו ער וואלט נישט געזען קיין רעזאלט וואלט דער מענטש געוואוסט, דאס איז מיין תפקיד. וואס איז שווער איז ווען ס'איז די חזון איש שליט א און שניי הפייכען, צוויי פארקערטע מציאות'ן און זענען ביידע אמת, א קאפל דארף, די מאן דארף טרייען צו מאכן זיין ווייב בעסער, די ווייב דארף טרייען צו מאכן די מאן בעסער, באט אין די זעלבע צייט קען מען אויך נישט זאגן דו מוזט מאכן דיין מאן בעסער ווייל זייער אסאך מאל דארפסטו וויסן אז דיין בעסטע אפשן איז יעצט אוועקצושטיין, די זעלבע זאך איז ווען טאטעס מיט קינדער. היות ס'איז אזוי קאמפליצירט, און ס'איז דא די פאראדאקס, יעדע טאטע וויל אז זיינע קינדער זאלן זיין בעסער, און יעדע קינד האט זיין אייגענע בחירה, באט ס'טוט אים וויי אז ער פאלאוט נישט זיין טאטע, און אז ער וויל מצער זיין טאטע. ווען קען מען זאגן פאר עלטערן, קעיר נישט, לאז דיין זון גיין, און נאר אזוי וועט ער ווערן בעסער, וואלט עס געקענט ארבעטן. ווען מ'זאגט ווען פאר טאטעס זאל דיר נישט וויי טון דיין קינד'ס מצב וואלטסט אויך געקענט אפשר אקעי מ'האט אראפגענומען פון זיין שטיין פון זיין הארץ באט אויך נישט אמת ווייל אויב ס'וועט נישט וויי טון פאר טאטעס נאטירליך קודם כל נאטירליך טוט יא וויי און צווייטענס כדי טאטעס זאלן קענען מחנך זיין זייער קינדער אין די וועג וויאזוי זיי ווילן דארפן זיי האבן די גאנצע פעשען אבער וואס יא לאמיר אויסשמועסן אפאר קליינע נקודות וואס איך האלט אז ס'קען מורא'דיג שטארק גרינגער מאכן די עיריע. עס איז בעצם זייער וויכטיג פאר דעי סעלערס, דעי סעלערס לערנען אונז אסאך מאל ס'איז מעשה אבות סבא לבנים, יעדער איינער פון די אבות האט זיך געמוטשעט מיט די קינדער, עשו וישמעאל און אזוי ווייטער. ס'דא איין וויכטיגע קאנצעפט וואס כ'וויל מסביר זיין, וואס כ'האב געהערט פון מורי ורבי ר' ראזנבלום, ר' אברהם יוסף בן ר' דוד, אריינע קבורת משקלו. ער האט געזאגט אזוי, אז מענטשן פארטוישן די קאנצעפט פון נחת, יעדער איינער ווייסט די ווארט נחת און מען ווייסט די ווארט חינוך. איז דא מענטשן וואס פאר סאם ריזען שטעלן זיי עס צאם און דאס איז א חלק פון די גילט פילינגס וואס אסאך עלטערן האבן און וואס איז גורם אסאך אסאך פראבלעמס ווייל טאטעס פארשטייען אז זיי האבן א חיוב מחנך צו זיין זייער קינד און ווען מען איז מחנך די קינד האט מען נחת. חינוך נחת ס'איז אזוי מענטשן קענען די צוויי ווערטער אבער ווען מען פארשטייט וואס דא גייט פאר זעט מען אז ס'איז א טעות. חינוך איז א מצוה וואס א טאטע האט. א חב ד טאטע האט א חיוב סוכות צופרי נעמען זיין עסק און לולב און זאגן זיין יונגל קום שאקל ס'איז א מצוה פון חינוך. עפענען א סידור זאג שעפעלע קום דאווענען דאס איז חינוך. נחת איז א ברכה מענטשן ווינטשן מ'קומט צו א שלום זכר מ'טרינקט א גלעזל ביר און מ'זאגט די אייבערשטער זאל אונז טון מיט שמחה מיט נחת. נחת איז א ברכה פון הימל. ס'איז נישט פשט אז ווען מ'האט נחת שטעלט זיך ארויס אז די חינוך איז געווען א גוטע חינוך. כאילו אז די חינוך איז א הכנה צו די מצוה, און נחת איז די ריזאלט, אזוי ווי מען מאכט מען גרייט אן די סוכה און מען זיצט אין די סוכה איז עס איין לאנגע מצוה, ניין, די מינוט א מענטש האט געטון זיין חוב פון חינוך האט ער יוצא געווען זיין מצוה, ער האט געטון די מעקסימום וואס די אייבערשטער וויל פון אים, ער האט געטון חינוך, צו עס איז יא דא נחת צו נישט. דאס איז שוין א ברכה, ווייל שולד דארף נישט זיין דא, א מענטש ווייסט יעדער איינער טרייט, יעדער איינער וויל האבן גוטע קינדער, יעדער איינער טרייט, דו האסט געטרייט, נעם אראפ שולד, ווען מען נעמט אראפ שולד פון זיך, ווילאנג ס'איז דא שולד, ווילאנג א מענטש קוקט אן זיין זון און טראכט אוי איך האב נישט גוט געטון, אוי ס'איז מיין שולד, אוי איך וואלט ווען געקענט טון אנדערש, איז עס זייער פערסאנעל און זייער ווייטאגליך, און ווען ס'איז זייער פעינפול און ווייטאגליך טראכט מען וועגן זיך, ווייל דאס איז די נעיטשער פון ווייטאג, ווייטאג איז א סעלפיש זאך, מען טראכט פון זיך. און און אז מען קוקט אויפן קינד און מען טראכט פון זיך, דאזענט ווארק. סאו צוטייל עס. זעסט נישט קיין נחת פון דיין קינד? קען זיין אז יא, באט לאמיר זאגן דו זעסט נישט קיין נחת פון דיין קינד, דאס מיינט נישט אז דו האסט נישט יוצא געווען דיין חוב פון חינוך, דו האסט געטון חינוך, נחת, טאקע די וואך אין די פרשה לערנט מען אז עשו הגה ד אלף נחת, דאס מיינט נישט אז עשו האט גוט מחנך געווען, ער האט באקומען נחת, א ווערטל, ס'נאר א נאמען. אבער. מען דארף עס געדענקן, דו האסט געטון דיין מצוה און נחת, אפשר טוט עס דיר אייבערשטער געבן אזוי ווי דער אייבערשטער געבט פאר איינעם עשירות, א מענטש דאוונט שמונה עשרה, די תפקיד די תכלית פון שמונה עשרה איז דביקות און דערהויבנקייט און פילן א גאנצן טאג דערהויבן, אבער אויב מען האט געזאגט די ווערטער האט מען יוצא געווען די מצוה פון תפילה, צו צו דו ביסט אנגעקומען צו די אלע מדריגות איז שוין א ברכה. די נעקסטע נקודה איז נאך וויכטיגער, אז א קינד האט א אייגענע בחירה, א טאטע קען נישט בוחר זיין פאר זיין קינד, קלאר

ס'איז דא די אויסדרוק אז א עפעלע פאלט נישט ווייט פון בוים, איז דא עלטערן וואס טוט זיי וויי, ווי בין איך, א עפעלע פאלט דאך נישט ווייט פון בוים. ס'איז נישט אמת, א קינד איז נישט קיין עפעלע, דו ביסט נישט קיין בוים, א קינד איז נישט קיין ראובאט, א עפעלע טאקע איז, זעט אויס אזוי ווי די בוים האט אויסגעקוקט, א קינד איז אבער נישט א קאפי פון זיין טאטע, פיזיקלי איז ער א קאפי פון זיין טאטע, האט ער געהאט זיין אייגענע לייף סטארי און יעדע זאך וואס געשעהט אין זיין אייגענע לעבן גיבט קיין א טאטע נישט אין זיין קינדס לעבן, א טאטע זעהט אביסל אין זיין קינדס לעבן אבער די קינד האט זיין אייגענע לעבן ער האט זיינע חברים האט זיין אייגענע עקספיריענסעס אינעווייניג אין זיין הארץ וואס קיין איין מענטש קען נישט זעהן מאשר בלייב חברו סאו דיין זון האט זיינע אייגענע בחירות קענסט מתפלל זיין ער זאל טוהן זיינע גוטע בחירות אבער דאס וואס דו טוסט דאס וואס דו ביסט אים מחנך איז נישט פשט אז דו ווילסט אים אוועקנעמען זיינע בחירות זיינע בחירות גייט ער דארפן אליין אויספיגערן. מען רופט מענטשן יומען ביאינגס, אבער זיי זאגן אז די אמת איז אז א מענטש איז נישט א יומען ביאינג, א מענטש איז א יומען ביקאמינג, א מענטש באקומט, א מענטש, א מענטש איז קיינמאל נישט געענדיגט, א מענטש איז אייביג א ווארק אין פראגרעס. סאו דיין זון מאכט א גאנצע צייט בחירות, ס'קען זיין אז יעצט לעת עתה טוט ער שלעכטע בחירות, אבער ס'קען זיין אז די אלע שלעכטע בחירות איז א הכנה צו קענען אין די לעצטע מינוט מאכן די איין שטארקע גוטע בחירה וואס ער האט נאר געקענט טון דווקא דורך די שפלות. ווער ס'האט לערנט ספרים ווייסט אז אסאך מאל דווקא פון די חושך קומט ארויס די שענסטע אור. ווי זינגט ער נאר יענער ומי יודע ומי יודע. אפשר אלעס וואס דו גייסט יעצט אריבער איז כדי זאלסט קענען אנקומען צו א געוויסע נקודה וואס דו האסט קיינמאל נישט געקענט אויסרעכענען. כ'מיין אז דאס איז א שטיקל נקודה. לאמיר אלע האבן אסאך נחת און לאמיר אלע טרייען צו זען די שיינקייט אין די קינדער. און ווען מען קוקט אויף די גוטע זאכן מאכט מען יענץ, באוואסערט מען יענץ, אזוי ווי מען האט שוין געשמועסט דארטן ווי אונז קוקן, יענע זאך הייבט אן וואקסן. אונזער בליק, אונזער זען, אונזער פאוקוס אויף עפעס איז אזוי ווי די וואסער וואס מען באוואסערט עס עס זאל ווייטער וואקסן יענע זאך. לאמיר אלעמען א לעכטיגע שבת.